Fl-2021 ġiet imnedija l-Awtorità għall-Bini u l-Kostruzzjoni, il-BCA, u dan permezz tal-Att dwar il-Bini u l-Kostruzzjoni tal-2021. Din l-awtorità ġiet stabbilita hekk kif saret tranżizzjoni minn aġenzija għal awtorità, fejn fost il-miri ewlenin tal-awtorità għas-snin li ġejjin hemm inkluż l-implimentazzjoni tal-ewwel kodiċi nazzjonali tal-bini. L-awtorità qiegħda taħdem ukoll fuq strateġija u pjan ta' azzjoni li se twassal għal trasformazzjoni sostenibbli tal-industrija għas-snin li ġejjin. Barra minn hekk din l-awtorità qed tkompli timmodernizza, tissalvagwardja u ssaħħaħ l-industrija filwaqt li ttejjeb il-kwalità tal-ħajja u tipprovdi serħan il-moħħ lill-familji kollha f'Malta u Għawdex bl-għajnuna ta' numru ta' miżuri bħall-intensifikazzjoni tal-iskrutinju fuq il-method statements, żieda fl-ispetturi tal-bini u tal-kostruzzjoni kif ukoll freephone għar-rappurtar tar-regolaritajiet. B'hekk, f'Proprjetà Malta ta' din il-ġimgħa iltqajna mal-Kap Eżekuttiv ta' din l-Awtorità, is-Sur Jesmond Muscat. Is-Sur Muscat għandu karriera twila fil-qasam tal-ippjanar u kostruzzjoni u ħadem għal snin twal f'diversi taqsimiet tal-Awtorità tal-Ippjanar u anki mal-Awtorità tat-Trasport. X'inhuma r-responsabbiltajiet prinċipali tal-BCA? Mela r-responsabbiltajiet tal-BCA huma tnejn prattikament. L-ewwel waħda, l-iktar naħseb li jafu biha n-nies, hija dik fejn jidħol is-settur tal-bini u dak kollu li jġib miegħu, biex taqa' l-binja, biex titqatta', biex tinbena. Voldieri, dak huwa, naħseb jiena, il-moħħ tan-nies fejn imur. Però hemm rwol importanti iktar, li għada pitada ħa jkun iktar importanti wkoll minħabba d-dinja kif sejra, ir-rwol tal-energy efficiency fil-binjiet. Bħalissa, forsi bħal ma ħa nitkellmu iktar 'il quddiem, qegħdin nieħdu ħsieb l-EPCs u qegħdin nieħdu ħsieb ħafna affarijiet oħrajn. eh, to fine tune eh, ma' direttivi tal-Ewropa, eccetera. U diri bħala rwol tal-BZA nista' naqsmu fit-tnejn. Għana l-ewwel wieħed tal-construction per se u t-tieni wieħed tal-enerġija eh, li huwa settur importanti li għada petada rridu aktar nafsu fuqu.
Tista' tispjega r-rwol tal-BCA rigward dak kollu li għandu x'jaqsam mal-effiċjenza tal-enerġija fil-bini? Bħala BCA,
illum il-ġurnata waħda mir-rwoli importanti huwa li niġbru l-EPCs, l-Energy Performance Certificates, li dawn kull binja li tinbiegħ jew tinkera, is-sid għandu l-obbligu li jagħmlu dan u li jdaħħlu mal-BCA. Għaddejjin ukoll bħalissa korsijiet għal 500 assessur biex jupdatjaw ruħhom ma' dawn l-EPCs. U għad-dinja tal-lum x'hemm bżonn meta nitkellmu fuq Energy Performance Certificates? Għaddejjin ukoll xogħol min-naħa ta' Enerġija b'dokument id-DocF fejn qegħdin nif-fine tunejaw bħala materjal eċċetera x'ħa jkun hemm bżonn għada piet għada. Is-sena l-oħra kellna Renova Direct, skema fejn in-nies applikaw għal sussidju fuq energy efficient resources fil-binja tagħhom. Eh, u li mxejna tajba, tajjeb ħafna, il-rizorsi ittieħdu kollha. Meta titkellmu fuq energy efficiency fil-binijiet, in-nies naħseb jien li jaraw huwa il-flus u l-element ta' flus eh, li ħajfrankaw. L-enerġija dejjem tola u naħseb jien n-nies għandhom raġun. U għadha pita għadha aktar ma jgħaddi żmien aktar ħajkunu importanti li jadekwaw u jirranġaw il-binjiet tagħhom biex inaqqsu l-ħela tal-enerġija. L-Energy Performance Certificate illum in-nies jista' jkun jarah bħala taxxa żejda, jista' jkun li jarah bħala flus żejda ħerġin minn ġalbut. Però jekk wieħed iqis kemm qiegħda togħla l-enerġija u għadha pitada naħseb li ħad tibqa' togħla, L-Energy Performance Certificate ħa jkun iċ-ċavetta biex dak li jkun jirranġa daru stess. Jirranġa daru stess kemm biex jifranka l-flus u kemm minħabba l-ambjent. Hemm kelma partikolari li jgħidu l-retrofitting. Retrofitting huwa l-każ fejn għandek binja li ma bniċ eh, b'enerġija sostenibbli u titranġa. Hemmhekk il-flus li jintefqu ħajkunu iktar kbar u li jriq l-ammont ta' flus biex terranġa binja li mhix daqshekk ħabiba mal-ambjent ħajkunu kbar immens. Allura li jrid isir naħseb jiena huwa li binjiet ġodda jinbnew adekwati għall-enerġija u għall-effiċjenza tal-enerġija. Fis-settur tal-kostruzzjoni, x'inhu r-rwol tal-BCA? Fis-settur tal-kostruzzjoni, il-BCA r-rwol tagħha jinqasam fi tnejn, għandek il-permitting, fejn jaraw il-karti wara proċess tal-ippjanar, u għandek l-enforcement, fejn isir l-infurzar. Il-kelma enforcement minnha nnifisha hija daqsxejn iebsa, però qiegħda ssir u qiegħda ssir b'mod naħseb jien adekwat bir-riżorsi li għandna meta mqabbel fis-snin tal-passat. Il-permitting is-section huwa l-ewwel proċess wara l-Planning Authority, vuol-dire meta bniedem ġieb il-permess tal-Planning Authority, perit jiġi u japplika mal-BCA. Jkun hemm il-perit, idaħħal ħafna affarijiet, bħal condition reports, met statements, eċċetera Dawn jarawhom is-section tal-permitting u mbagħad joħroġ il-permess li jkun jista' jibda bix-xogħol. Hemm ċertu binjiet li ma għandhomx bżonn dawn il-permessi, aħna ngħidu la Regulation 26, fejn il-perit prattikament jerfa' r-responsabilità għax ħsara lit-terzi, eċċetera hija minima jew mhux ħassib. Semmejt il-permitting section, x'inhu r-rwol ta' din is-sezzjoni fi ħdan il-BCA? Ir-rwol tal-permitting huwa li jiġbor taħt kappa waħda lid-developer, lill-perit, lill-kuntrattur, lill-STO, lis-Site Technical Officer u lis-Site Manager. Hemmhekk bil-karti li jidħlu u fl-ipproċessar naraw li dawn kollha qegħdin hemmhekk u minn hemm 'il quddiem jibda l-ipproċessar. L-ipproċessar jibda meta jkun hemm kollox bħala karti, ikun hemm il-Condition Report, l-insurance in ġenerali, il-bank guarantee, illum ukoll il-bank guarantee tal-bankina, il-bank guarantee tal-500 euros, u dirett dawn huma kollha xogħol il-perit biex jiġborhom u jaraw li jidħlu fis-sistema. Dan kollu biex jiġu salvagwardjati t-terzi persuni li jmissu mal-binja. Minn Marzu li għadda, eh, dawn il-karti kollha li jidħlu fis-sistema tal-BCA imorru għand external periti, u il-BCA ma tkunx hi stess li tiċċekkja li l-method statement li daħal huwa tajjeb. Tiċċekkjah hi ma ġieli jkun hemm każijiet li jiċċekkjaw ukoll periti esterni, vuol diri mhux il-BCA qiegħda tgħid isma' dan tajjeb. Il-BCA qiegħda tgħid isma' dan vera tajjeb bħala method statement, imma għandna l-opinjoni tal-periti esterni. Bħala method statement il-biċċa kbira idum minn ġimgħa sa ġimgħatejn. Però meta method statement għal xi raġuni jkollu xi ħaġa nieqsa jew il-periti esterni ma jaqblux mal-proċess li jkun sa jsir biex jitqatta' biex titwaqqa' l-binja u diversi affarijiet oħrajn, jerġgħu jibgħatu lura lill-perit tal-binja. Diri, id-dew minn il-biċċa kbira li qed ikun hemm meta jkun hemm daw il-method statements huwa minħabba fekk biex naraw żgur li jiġu salvagwardjati t-terzi. Diri, aħna bħala BCA Ma għandniex il-periti tagħna per se li jaraw u jiddeċiedu fuq method statement, imma dak kollu jingħata lil periti esterni biex jiċċekkjaw speċi jkun hemm ta' double checking. Ħafna drabi nitkellmu fuq infurzar, però dan l-infurzar kif isir? Sa tliet xhur ilu kellna disa' enforcement officers illum għandna jisa' 18 biex ngħidu hekk li qegħdin hemm barra. Għastina fil-karozzi, eċċetera. L-iktar inforzar li jsir huwa fuq objections minn third party jew claims li jitlu. Ġiri, hemmhekk eh, nagħtu każ sibt ħadd u festi, immorru, ġiri, immorru żgur hemmhekk u naraw mbagħad inqablu inqablu mal-method statements u mal-affarijiet li jkunu daħlu. Hemm infurzar li jsir bħalma diġet mal-method statements li niċċekkjaw li method statement qiegħed jiġi eżegwit kif suppost, u mbagħad hemm infurzar ġenerali eh, ma' regoli li hemm. Ma rridx noqgħod nitkellem tqegħidin mal-552, 623 bħala infurzar għandna dawk il-ġiex binarji fejn immorru. Dejjem ikunu tnejn, ta' jmorru, jmorru ma' Malta u għawdex kollu. Hemm l-emerġenza koll, vuol diri minn ikun irid jista' jċempel kwalinkwa ħin fuqu. Taħseb li l-infurzar li qed isir huwa biżejjed? L-infurzar qatt mhu biżejjed. Diri tagħmel kemm tagħmel infurzar qatt mhu biżżejjed. Kwalunkwe awtorità tagħmel l-infurzar tagħha, però naħseb jiena il-bniedem u li hu u kullimkien tfalli xi naqra. Eh, jekk nqabbel mal-aħħar tliet snin, jien naf tliet snin ilu kien hemm 34 każ ta' nfurzar, sena l-oħra kien hemm 60, l-aħħar sitt xhur tlajna 129 one to nine volieri Hemm imbuttatura għal iktar infurzar. L-infurzar li nafsu ħafna fuq huwa fejn tidħol safety ta' third parties, kemm infakkar li aħna ma nitlux f'safety as such tal-ħaddiema, dak huwa r-rwol tal-OHSA. Aħna iktar nidħlu fuq third parties u kif jista' ma ssirlhomx ħsara, anke meta tara l-proċess tal-permitting, eċċetera, aħna 'l hemmhekk li nimxu l-iktar. Però indirettament nidħlu wkoll jew ħajkonna nidħlu jew bdejna nidħlu fuq il-ħaddiema per se. Għalfejn? Għada pietada u diġà bdejna, bdejna naħdmu ħafna fuq l-liċenzjar u fuq l-skill cards li l-ħaddiem irid ikollu liċenzja biex jagħmel ċertu xogħol. Huwa l-diri Mhux ġazz daqq hawn filgħodu u mar b'gaffa, hawn filgħodu u mar jiksi, hawn filgħodu u mar iwaħħal il-madu. Xi tip ta' courses fuq dawn il-binarji ħa jkun hemm. Ġifieri indirettament ħa nkunu qegħdin nissalvagwardjaw ukoll il-ħaddiem. Mhux b'mod bħalma tagħmel l-OHSA, imma b'mod li l-ħaddiem jekk hemm barrani, hemm Malti, beda jagħmel xogħol, Tal-inqas jaf in-natura tax-xogħol u jaf ukoll xi bżonnijiet ta' saħħa hemm fuq dan ix-xogħol.
Semmejt il-bżonn li l-ħaddiema jkunu liċenzjati biex jagħmlu x-xogħol partikolari tagħhom, però kif tistgħu tikkontrollaw jekk ħaddiem huwa liċenzjat jew le? Hemm xi pjanijiet biex dan isir fil-futur qasir? Aħna ma nitlux per se fuq il-ħaddiem bħala safety. Aħna nitlu fuq il-ħaddiem għadha piet għadha ma naħsibx li tista' tagħmel bħalma forsi kien isir fil-passat li għandek ħaddiem bat u waddabtu fuq il-lan tax-xogħol. Għadha piet għadha anke biex tidħol ġas-sit. We are looking forward li biex inti jekk ħa tidħol ġas-sit Mhux talli jkollok l-awtorità li tidħol fis-sit, imma jkollok l-iskill card fejn tgħid li inti tista' tidħol fis-sit.
Minn meta tnediet l-Awtorità, il-fergħa eżekuttiva ma tilfitx iż-żmien u għalhekk bdiet tfassal l-identità tal-Awtorità, il-viżjoni tagħha u l-istrateġija lejn it-trasformazzjoni tas-settur. flimkien mal-istrateġija impjantazzjoni ambizzjuż li għandu l-għan li jwassal bosta fronti fi proċess strutturat u mqassam. L-istrateġija hija bbażata fuq iż-żieda tal-istandards permezz ta' regolamenti ġodda u aġġornati, kif ukoll inizjattivi edukattivi. Il-kompetenzi tal-Awtorità fl-aħħar mill-aħħar għandhom jiffukaw fuq il-bini nnifsu inkluż il-prestazzjoni tiegħu. u dan fil-kuntest ġenerali tas-sostenibilità, l-ambjent u t-tibdil fil-klima. F'din is-sena u nofs li ilha mwaqqfa l-BCA, x'għamlet is-sezzjoni tal-Policy u x'qed tagħmel preżentement? F'April ta' 2021 twieldet il-BCA, qabel kienet aġenzija, kienet il-BRO. Ħalliet ħafna affarijiet tajbin bħala BRO. L-Awtorità kellha iktar saħħa li tista' tkompli taħdem fuq li ħalliet il-BRU. Waħda mill-affarijiet fil-bidu li saru kienet kien l-att, is-623 tal-BCA. Issa, jekk naqbdu l-att, nibdew mill-att. L-att illum u li hu, wara sena u nofs nistgħu naraw fejn nistgħu nirranġaw. Hemm affarijiet żgħar, hemm affarijiet kbar. L-att per se, nista' ngħid li huwa ngħidu li huwa kważi tajjeb. M'hemm ġiebel miegħu jista' jkun mill-MDA, mill-Kamra tal-Periti. Aħna nippruvaw nkunu medjaturi u naraw li meta ssir il-konsultazzjoni, meta nerġgħu induruh, fil-fatt qegħdin induruh għandna tliet teams interni u fil-futur qrib anka ħanibdew bil-public consultations. Eh, il-main actors hemm barra l-MDA, mill-Kamra tal-Periti, il-Chamber of Commerce, eh, l-SMEs, whatever, Ħa naqduhom flimkien u ħa naraw minn hemm il-qudiem eh, kif ħa nimxu bil-bdallat bis-623. Jekk naqbżu għal 552 li hija liġi tal-planning eh, li saret fit-2007 u ila biex tiġi mal-BR u mal-BCA da żmien kollu f'Diċembru li għadda ġiet magħna, ġiet mal-BCA, Għandna iktar saħħa ta' infurzar fuq din il-liġi, issa bħala infurzar u din il-liġi għandek il-hoarding, għandek il-ħinijiet, għandek il-ħinijiet tas-sajf f'żoni turistiċi. Hemm ħafna. Diri rigward ta' warehousing order u l-552 fl-aħħar ġiet magħna. Diri bħala policies dawk naħseb li huma il-main policies, is-six to three u l-five five two bħal għodda biex naħdmu. Ma daw kien hemm direttivi tal-Ewropa ehm, li bil-fors mbagħad ridna nġibu iktar liġijiet magħna ehm, tnejn minnhom hija l-standardization tal-aperturi biex ikun hemm standards tal-aperturi u l-bibien u id-deconstruction. Provajna nifmu s-suq hemm barra Eh, provajna nifmu d-direttiva tal-Ewropa li kienet marbuta ma' numru ta' miljuni bħala flus u kienet ukoll marbuta bi żmien, żmien kien is-sena li għaddiet, u provajna nintegrawhom b'mod eh, b'sodisfaċenti kemm għall-Ewropa, kemm għall-konsumatur, kemm għall-perit, kemm għad-developer, provajna nkunu kemm jista' jkun ta' bilanċ fuq dawn il-liġijiet. Il-liġi tad-deconstruction hemm ukoll l-MCCAA fija. Qeda ssir minħabba waste, id-dinja sejra fejn sejra minn fuq enerġija u fuq waste, body right li so kellha ssir, u l-liġi tal-aperturi saret ukoll ħabba waste. Waste kemm waqt l-ipproċessar kif ukoll għada pitada bħala re-use. Ma' dawn hemm marbut ukoll, mal-istandardization tal-apertures hemm marbut ukoll id-DOCF li huwa dokument l-istess fuq materjal eċċetera li għandu x'jaqsam ma' enerġija li miexjin fuqu wkoll. Bħala liġijiet oħrajn hemm il-building codes li qed qegħdin jaħdmu l-BICC fuqhom u fil-futur qrib suppost għandna jkollna f'idejna t-tqattigħ, it-twaqqigħ, u l-bini min-naħa ta' Coats. Dawn l-istess dawn ilhom ġejjin żmien twil. Għada pieta għada ħajkun hemm ħafna iktar setturi fil-Coats imma naħseb jien jekk nibdew dawn it-tlieta ħa nkunu dawalna naqra ċ-ċavetta sewwa li startjajna l-magna tal-Coats. Qed nistennew l-aħħar dokumenti mingħand il-BICC biex noħorġu għall-konsultazzjoni u naraw il-feedback tan-nies hemm barra wkoll fuqhom. Semmejt żewġ direttivi tal-Unjoni Ewropea, fosthom id-deconstruction. Tista' tgħarrafna aħjar dwar dan? Deconstruction liġi ehm, li għaddit f'Settembru li għadda mill-MCCAA aħna l-istess bħal direttivi oħrajn kellna l-obbligu li ndaħluha eh, flimkien mal-era u mal-Planning Authority fis-sistema. Kull memma lissa din eh, li minn jannar ta' dis-sena eh, applikazzjonijiet fejn ikun ħajsir bini jew twaqqih ta' bini iktar milli bini, ehm, il-perit jieħu l-volum tal-materjal, eżempju fejna fjem madum kemem, ħadit kemem, riks ġebel, whatever, konkos, u dawn idaħħalhom għand l-era li hija l-awtorità li responsabbli mill-waste. Il-BCA responsabbli mill-waste fuq is-sajt, u li dil-formula jew tintela sa ċertu punt il-BCA responsabbli mill-waste fuq is-sajt. Kif jitlaq it-trakki jew trakkijiet mis-sajt għal authorized landfill fejn l-era mbagħad tidħol responsabbli hi. Xi pjanijiet għandha għal futur il-BCA? Bħalissa għaddejn fuq il-Mason's License u għaddejn noħdu bħala guinea pig għal-licenzjar, forsi biex niftijem naqra ħjar. Għanna liġi tal-benneja li għanda iktar minn seklu u li 1890 Badnija għedin narawa sewa, tajet il-public works taħt il-polizija, whatever. Suppost aħna responsabbli tagħha. We are fine tuning eh, il-liġijiet marbutin magħha fejn fejn bennej ħankunu responsabbli aħna tiegħu. Illum għalkemm qiegħda fil-liġi isna maħniex responsabbli aħna tiegħu, jiġifieri qegħdin naħdmu fuq dik il-liġi. Sussegwentament eh, hemm il-liġi tal-liċenzjar, issa meta ngħidu l-liċenzjar. Il-liċenzjar tal-kuntratturi. Di sar ħafna xogħol fl-antik fuqha eh, ma xi raġunijiet ma ma wasletx il-BCA u l-BRO fuqha. Ħanaqbdu l-ewwel tlieta itqattih, itwaqqih u l-bini u ħanaraw li bniedem mhux ma xtara gaffa u beda jaħdem ta' kontrattu. U Għadin nitħan nitkellmu mal-emkos, għadin nitkellmu mal-emkos biex naraw x'korsi sem. Għadin nitkellmu internament ehm, u anka issa bdejna nitkellmu wkoll mal-bodies diktar li huma konċernati minn ilu ħames snin, għaxar snin jaħdem f'da settur kif jista' jibqa' jaħdem imma jirranġa s-sitwazzjoni ħalli innaqsu problemi fuq third parties. Li mixjin minn hemmhekk, su ħajkonna xi seba' liċenzi, għada pitata, però bħalma diġà għad ħanabsu fuq it-qattieħ twaqqieħu l-bini. Jekk qegħdin nitkellmu fuq il-bini, il-Masons License, il-liċenzja tal-benni li tintuża llum, ħadd tkun l-ewwel waħda ħadd tkun il-guinea pig. Ġifieri hi ħanaraw lilha, ħanaraw kif ħanevolvuha, bħalissa eżempju jsir eżami. Bord tal-benneja jista' jkun li jinbidel għal bord tal-liċenzjar biex dal-bord jilliċenzja mhux il-benneja biss għadha pjetada, jilliċenzja huma iktar ħaddiema fis-settur. Ma daw mbagħad hemm l-skill cards. L-skill cards huma biex ngħidu hekk iċ-ċavetta għal ħaddiema li jkunu taħt il-kontrattur biex ikunu jistgħu jaħdmu. Challenges hemm, nafu li hemm iċ-challenges, waħda miċ-challenges kbar li hemm hija li Ħafna mill-ħaddiema huma barranin, għandek il-language barriers, problemi kbar ta' lingwa, kif ħa tolqothom kollha, kif ħa tiġborhom minn dawn in-nies, u diri nafu biċ-challenges però mhux ħanaqtaw qalbna li nippruvaw naqduhom. Ħatilqu bil-liċenzja tal-kuntrattu u mbagħad ħammorru għall-skill cards. Bħala pjanijiet futuri, id-dinja tal-lum dejjem tinbidel, jekk awtorità tagħmel liġi jista' jkun li taffetwa lilna differenti. Sa ftit ilu it-tqattigħ u t-twaqqigħ kien l-iktar challenge naħseb jien tal-BRO tal-BZA. Illum ħabba liġijiet li hemm eh, ta' oli, eċċetera, waħda mill-challenges li qegħdin naraw bħalissa u qiegħda tiġi ħafna hija meta terzi jixtru għarjiet u mbagħad ikun hemm konflitt meta taħtom fuq il-load bearing, sekk il-ħajt li sa ċertu punt huwa tal-appartamenti jew tal-binijiet ta' taħt Jiflaħx ta' fuq, Apple Diri. Bħala pjanijiet futuri, il-BCI tista' tippjana, imma challenges dejjem ġejjin, u qed insemmi wieħed miċ-challenges li qegħdin niffaċċjaw bħalissa għadin nippruvaw nifmu bħala liġijiet u l-way forward li aħna ħanatu ħalli kemm it-terzi ta' taħt u t-terzi tal-appoġġi kunu salvagwardjati. Issa li ilek f'din il-kariga għal numru ta' xhur, liema huma l-akbar sfidi li qed tara għall-BCA? L-akbar sfida tal-BCA naħseb jien bħal kull settur ieħor kemm privat kemm tal-gvern huma l-flus, in-nies u l-ambjent. Issa jekk niġu għall-flus bħala awtorità we are self-sufficient, looking forward li nkunu self-sufficient li bil-flus li niġbru tal-courses li ħanamlu, li qegħdin nagħmlu, tal-fees, tal-metit statement, eċċetera, nkunu nistgħu nużawhom ukoll eh, biex nagħmlu xogħolna sew għalina u ċittadin. Jekk niġu n-nies, n-nies naħseb huwa challenge kullimkien, minn hawn l-opportunità li ringrazzja l-istaff li hemm li ħafna minnhom jew kważi kollha eh, jimbuttaw ħafna biex jagħmlu xogħolhom sew u hemm is-sense of belonging li huwa importanti ħafna. Però eh, nis professjonali hija problema, nis klerikali hija problema. Mhux ħanaqtaw għadna nibqgħu nfittxu u kif bombin irid dawn in-nies jiġu wkoll biex intejbu s-servizz tagħna. Bħala ambjent, l-ambjent u l-ju, suppost għandna nimmuvjaw l-uffiċini biex ikonna ambjent aħjar. Bħala sfida iebsa, s-sejn qed nara ġewwa tal-BCA. Barra tal-BCA Modieri jekk nieħdu periti, kuntratturi, eċċetera, għandhom l-istess naħseb jiena problemi tagħna, speċjalment fejn jitlu n-nies. Modieri, aħna rridu nifmu li jekk ħanamlu liġi, ħanaraw li aħna għandna biex naħdmu dik il-liġi u hemm barra s-suq ukoll għandu biex jaħdem dik il-liġi. Mhux qegħdin hemm biex inwafqu s-suq aħna. Però dejjem f'moħħna li t-third parties ikunu salvagwardjati. Huwa diri kemm internament nippruvaw naraw bħala riżorsi u anke esternament li r-riżorsi qegħdin hemm u jeżistu. Bħala sfidi naħseb li dawk huma l-ikbar sfidi tal-BCA, kemm tal-BCA u kemm tas-settur privat hemm barra. Sfidi oħrajn jiġu bħalma qatt eh, da ma' żmien. Liġi żgħira ta' entità oħra ħa tiġi ma' wiċċek. Aċċidenti jsiru u li jkunu sfidi ġodda dawk. Bħal kull awtorità oħra ma nistax nwafquhom, imma nippruvaw nirranġaw is-sitwazzjoni hemm barra biex jonqsu li bħala sfidi naħseb jiena in ġenerali huma dawk hemm id-direttivi tal-Ewropa wkoll bħalma semmej ftit qabel direttivi ambjentali Irridu nedukaw in-nies biex jimxu ma' dawn l-isfidi. Naħseb jiena iktar mill l-enforcement l-edukazzjoni hija importanti. L-aħħar xarejn għamilna kampanja ta' edukazzjoni relattivament sempliċi fuq energy efficiency. Kellna views ta' nies li kienu tajbin ħafna, anka sempliċement waħda minnhom li ħa pjaċir bija li qassamlha leaflet A4 ġod-djar. Tiskanta n-nies bħala reply li kellhom li qgħadna attenti li ma neħlux riżorsi, eżempju, biex inqassmu dal-leaflet, li l-leaflet kien veru edukattiv. Tieħu pjaċir b'dawn l-affarijiet, u għaldi ġieli l-isfida tara mbagħad bħala xi ħaġa sabiħa meta tgħaddi. Imma baqgħna ħafna sfidi, speċjalment biex nedukaw in-nies fuq l-ambjent, fuq li jkollna djar iktar effiċjenti, kemm minħabba l-fatt li l-kontijiet tal-enerġija ħajbqgħu jolew u kemm minħabba l-fatt ukoll li rridu nieħdu ħsieb l-ambjent. Li huwa żgur huwa li fl-aħħar mill-aħħar din l-Awtorità għandha l-għan li tkun il-katalista għat-transformazzjoni tas-settur, bl-opportunità għall-industrija nnifisha li ssir is-sewwieq biex tmexxi l-bidla u tieħu l-opportunitajiet li għandha quddiemha u li essenzjalment għandhom iwasslu għal bini aħjar u kwalità ta' ħajja aħjar.